Oyo ndinoti mamuka zvakadini mabhosa ini ndamuka zviri nani ndini weni Mr Munjoyo kana Rivovo Munjoyo ah, andina masoko akawanda andikuda kumuverengera so ndikuda kumuverengera tsaona chandakasongana nacho asi andikwanisi kujiverenga jese nokuti andikwanisi kuiverenga yese nokuti yakareba so ndinoverenga padoko ndozoviya dmwe ndomuverengera padoko ndozoya ndozomuverengera padoko zvinokwana kuita katatu But um part ndosh part trash ingakwanisa kudini kupeja. Ah uh, vakazwa vakazwa kuti Mr Munjoyo kana kuti Vho Munjoyo wakabihwa. Ndizvo ndakabihwa kamare nokuti soko rakahamba vamweni vandakazivisa asi vakahambisawo soko vanhu vakazvitora vatenga zvekunyepa vamweni vakazvitora vatenga kuti ah sezvemuimbi sezvemunhu unoita madhirama anoita mavhidhi akasiyana siyana vanonyepoka zvakawanda zvazai wafa wadii wadii vamwene avazi kudini kuzviti ndizvere maona kutemba asi ndizvo kamari panga pano musikane wandakawanana naye muno mutingagara mazuva takagara kana timwe jii yetakagara asi musikane uwu wakazodini wakazoba mari uh, angatiza zvese kuzviita totally

Hama noshamwari pandiri ya panapa ndakasuwa ndakasuwa me ndiona ndakati mbwi mbwi munomo wanga rati chii chakaitika kuna vhovho munjoy kana kuna mr munjoy inyaya yene akati mbwi ah, ndanga chingakwanisi kuti nemunhu kundirekodhera pawhatsapp ndikwanise kudavira zvandishupa asi zviro zvinazvo zvakaitika mudia 26 mwedzi wakapera ndizvo zvandakasongana nazvo ndiyeti mweji wakapera nokomoti unongazoona mweji wakapera wo ungati mweji wakapera u mweji wakapera wamaso tizvimini izvi ndisei chikure rino ah, ndizvo zvakaitika kamare hama jangu ndakasuwa asi ndinoti hama noshamwari ah, pano musikana wandiri kuda kubudisa apa asi ndakamubudisa naye chivhidhiyo angu taitovereketa hedu zvekutamba sepano rudo

Yana akashata apa. Ndiani akashata wo kana ndiani akwanisa kushata apa?

asi pakadaroko paya pandatosengere chadako ndipo pakazotobatana nokudii nokubiwa imari yangu imari mari yangu yokweze kuimora yandaishanda nayo kuimora imari yo papuruduti yandaitengesa imari yo afana vangu vashandi vangu vandanga ndinavo vayandishandira kure vadai handichina mushando nokuti vese vatiri kumba ah, yese yakadini yakabiwa asi ndiri zero hameno shamwari kuna vaya anotambe vanoda kudyisa ngoma ndirombvunja kuti mukana wakafuruguka nokutoti sempre nepudutu yokuti ndiiwane ndakaiwana nazo yokudyisa ngoma ndeitora mari yane yaidyisa ngoma ndeiviga padoko padoko pamwe ndeiwanawo mari yokuti ndiwane chikafu zvakadi yakandimusa ndikakwanisa kuhodha zviro ndikatengesa ndingazama kuti ndakutengesa zviro ndeihodhesawo asi ndaka nokuti kuda kasatana kuriyo wakakwanisa kutora angatiza nayo ya vamwe varume munoti ndiri kuroora vakadzi kamwe kuroora chipuka chemunhu muri kuona zidombo randakabata iri zidombo iri tashamanika nhasi pataona mistake yataona tanga chikatore zitu takatogara mumba kuti regerera chini simubata foni muri simuza zidombo racho basi mukuona zidombo iri iri zibuwe iri zibuwe rada kufuwa mamona kuti mamunobva atofa ndobva ndotora mari apindi iri regari rakabuda ikongenyi nemachira makamboendawo kumasowe kumasowe kunoshanda nhombo yakadai ere inombo yekumasowe ere iyi yakanyepawo mamuna kuti yaita sei kuti iye mumba muno iri muchibhadhi ndikaza pamwe ndeti imvura iri muchibhadhi ingaita mvura ere muchibhadhi neuroyi wenga utotanga totambwa zinombo rese rinodauya pamusoro pomunhu iri patini epa tinotenda yedu mwari akaemerera kuti munhu asadini asafuhwa ndiro ramusoro rainge ritori sulusi rekufura musoro paitogara nevamwe pano vaitoti ah, inini mwamuna akatama kunizisisa dzira rasi ndiri ranga rakamburira ri kutisunga zvakanaka ri kuti ha ah, inini murume usikanitereri ba ndinobva ndagura mukumbo ndobva ndatodini ndatobaya ranga rakazwaiso oh. roiswa mudhishi ranga rakaroiswa mudhishi rise mudhishi wako roiswa mudhishi rakazwaiso roiswa mudhishi so roiswa mudhishi so so ukaita moiswa hembe dzimwe eh, so mona vamwe vakadzi munoti tiri kurora vakadzi kutenga rufu manje pamwe pefiwo mari yazotohwa yasasentei sasende sete miri ipresente ndiye azobuda naye musikana pakaipa wangu zvaainga nacho zvendakaswa paakatora mari dzakawanda asi ndinotenda hangu mwari nokuti ndiriyo zviro zvinoshandiwa mwari de akanikombora kuti ndichaita sembe ndichaguma pachikamu chiyana asi panapa ndiri pamuzi ndichaenda kwamukombijazve pandiri kushandira wari noprototi yakasara muionewo kana zvazochiita ndonge ndeimuzivisa and iti kana ri iyi ndaivhura zvitambe ndimuzivise chese chinonge chiitika kuna inini ndonge ndeimuzivisa panguva iyo nayo pano kana rimwe nendavhura yakanyorwa kuti mr munjoe ichapinda ngoma novhu ndichapinda jandichada kurija gore rino dozmiri vimsesh uh, ah, ichapinda zviro zvinonga zveiitika kuna inini kadhadhiyanodhiya Uh, kana ndeida kushuta video ndichamudzivisa ipo napo mugara makapepera madhata zvakawanda pya ndichamudzivisa pona saka pakanari yakanyofa kuti mr munjoy to me even sesh modi kana ti mudini mubaya so beshkireveri yona yahe kukanari yavovo munjoyo modi kana mudi musati mabaya so beshkireveri mubaya so beshkireveri maenda ku tiktok munonyora kuti vovo munjoyo munowana video jangu maenda ku facebook munonyora kuti vovo munjoyo munowana video jangu hamana shamwari ndatenda tuiteso so rinini pandiro chiriro ani china chiro mai mwari mukuru ndokumbira maboss anoda kuitisa video pamberi nokuitisa video anoda kuitisa ngoma pamberi ndiwane kusumuka padoko ndeitengesa padoko ndeienda kuita video kana ndeienda koja ngoma nosora maovaova ndeidira paproduct apa pandikuda kumukhombijai panonga peikwirawo padoko padoko kana ndingadi ndingamukawo nokuti mboda ndatouya nemari yekushanda naye paimora handina so imeza basa so kushanda naiyana inonga ndatengesa saka ndiri muiti maro ndawanja maningi zvandavereketa manje kuda tozviteveja zvakareba iyi ndinoti pati ichauya but dosh ichauya but crash zama ate pazvinoperera ndatenda hamano shamwari vaona kubva kumbiri ate kumbiri tiri tese hamano shamwari ya mabhoso rududano sana nayo ndiyo nayo hawachina chira iya mukuona pano paimona ndiripo so hapana chira chara jamaona jakawanda pachina basa raizvi basa so apa mwari ndiye vakupindira kuti ndioneke ndechimuka basa ndatenda tiite semabhoso